Hello viewers and listeners from all over the world. This is the Big Talk once again and today we are in Manzou uh, farm, uh, also known as Arnold Farm in Mazowe. Uh, here we have got a very unique story. Tine vagari vari muno purazi rino iri vakashungurudzwa kubva nguva yaamai Mugabe vachipudzirwa dzimba vachipisirwa dzimba kuva chinzi vabude nokuti havana kugara zviri pamutemo asi tinotenda kuti dare rehigh court mugore ra2017 rakamisa mai mugabe kuburitsa vanhu mupurazi rino iri asi zvekare tinoona kuti 2024 2025 uh, some politicians again aligned to the ruling party the zanu p f have come again to disperse these people from this farm Today I'm going to sit down with one of the affected uh, persons in this area, Mr. Shumba.
ini ndinonzi denboy chaparadza uye nzvimbo yomasvika inonzi arnold farm number 10 ndo nzvimbo iyo hamugere saizvozvi
ndiko here kunonzi kumanzou tinotenda okay makauya sei munzvimbo iyo makauya rini Ah, ndinotenda hangu nokubvunza. Isu takauya munzvimbo ino mugore ra 2000 pakanzi na president vaMugabe ivhu kuwani ndo chikonzero chakaita kuti tiuye mukati menzvimbo ino. Nzvimbo ino yaiva iine murungu ainzi Kennedy. ndiye takabvisa tichibva tatanga kuchekerana mukati menzvimbo ino takatungamirirwa nawazvinawashe nemamwe mawar vets akawandisisa aititungamirira tichibva tagara mukati menzvimbo ino ndo magariro takaita
saka makore asai anamjirana sei kubva mapinda muno tinotenda kurarama kwedu tinorima chibage bhinzi nezvimwewo zvirimwa zvatinotengesa zvakaita vana mabutternats ah, macucumber baby malo king onions nemacabbage ndo zvirimwa zvatinorima tichienda kunotengesa sezvamuri kuona mapaipi aya ndekuti tikwanise kudiridzira nguva yechirimo
zviri kuoramisa zvakadii zvokurima aiwa zvokurima tingati ndokudyazve zvinotiraramisa zvakanyanyisa ndo panobva mari yezvikoro zvewana ndo panobvawo mari dzedu isu nokutenga mainputs ndo patinozviwana zvokutambira izvi tinopiwa tuma 2 kg 3 kg saka hazvitiraramise pano kuti kana isu tichinge tashanda zvedu ndo zvino pundutso uyezve nokuendesawo kugmb kuti nyika ibatsirikane tinoendesa kugmb concession ndokwatinotengesera kune gmb yedu
chimbotiudzai kuti um, bva matanga kugara muno matambudziko akatanga sei ekuda kubviswa muno ah ndinotenda hangu tingati matambudziko akatanga kubva mugore ra 2004 waiuya utungamiriri wachiziva kuti kugara kwedu hatina mapepa utungamiriri hwedu hwaiuya husingabudikire pachena vaituma nhume dzaiuya kunotishungurudza iwo wasati wabudikira muna 2008 vakapa baba wainzi mathias kunaka nzvimbo ino wamathias kunaka wapiwa nzvimbo ino isu takaenda kunoona mutungamiriri aimirira nezvevhu waiwawa uh, minister ah, kana ndarifunga ndichaku wadidimas wa mutasa ndiwo takaenda koona minister izvo mapa uyo wakunaka munzvimbo umu ndo matigere takambouya kuno tichiti tipeiwo imatsamba okuratidza kuti isusu tiri kugara panzvimbo yakati mukati tichazoya kookuonai Zvino izvo mapa wakunaka munzvimbo matiri iyemi waDidimasi Mutasa. Isu tinogaranisana sei? Zvikanzi, ah, zvakanaka wana, tanga tisingazive kuti munzvimbo umu mune wani. Zvamatiudza tichaona kuti kunaka tingamuendese kupi. Shuwa, wakunaka wakawabvisa muna 2008. Wakunaka wabviswa, takaramba tiripo 2009, 10, 11. Tworufu takazoona waadvocate waMartin Bima vachiuya nederigeti yawo kuti vachiti takuwanira iko kienda a zvakanaka hatigone kusimuka tisina kienda kunokuona zvikanzi a zvakanaka kwakauya marori asi marori aya kuti tiyazive paari kubva aibva pokwamai Grace Mugabe apa ndo paaibva marori acho ndobva atitakura kuenda kulezi 7 ndobva tasvika ndobva taona ah vari kutiwo munhu ari kupiwa stand sorry baba kulezi 7 ndikupi kulezi 7 mumazowe munomu kana tiri paconcession kumawirira econcession ndokwatakaendeswa papurazi rawafoshen chasi ndopatakasvika tikaona ah, ivhu racho shapa zvaro kana folder kuti iwe inorimwa haikure takasvika nakuno tubage twanga tatumbuka turi mumabvi tikati nai wadimi uyo wamati ndimi muri kutipa kwakadai kuno kune zvatanga tichirima zvamaona imi nezviri kuno zvinoenderana here kuti tinzi tiri varimi zvikachinzi ino ndiwo purazi yomanzi nehurumende tikupei tikati hatisikiida takaramba tichibva tadzoka apa wanga watipegera 20 meters by 40 meters ndopane danga ipapo remombe zvirugwi zvembudzi zvehuku sezvamakaona izvo maona zviri kunoku ndo zvipfuwo zvatiinazvo hazvitombokwani toireti haikwani kuti tiise ipapo tichibva taramba bva tadzokera tikati hatibve kunoku tisina mavalid offereta saka zvadaro wakatanga kutishungurudza amai mugabe ndipo wakazobudikira that is 2012 wakabudikira kuti no wanhawa kana wasina kubva iyeni zvikuratidza kuti handisi mutungamiriri isu tikati isu hatibve ndipo takabva taini geja zimbabwe royers wachibva watimiririra tichibva tawana ofareta ofareta iye wachibva wazoti a ah, inenge yava kuda kunopera bva tapiwa futi offer letter muna 2017 uh, negirike court order court order iyeyi nanhasi ndiyo tichiri kurarama nayo asi nanhasi uno wari kuuya uyu wakembo muhadhi naiwo amai okusiria munangagwa waripo wari kushandisa hanzvadzi yawo inonzi uh, tinongovanzwa uyu masei nemuchete kusvika uripo eh, sinoda kubatai murume dati timbopedzisa yamai mugabe mai mugabe takaenda nawo kumatare wakadyiwa ndo pakabuda koti order ya 2017 wadyiwa mai mugabe vakanzi imi kana muchida nzvimbo iyi chiwatsvagirai kuva munoisa vanhu iwawa pane ivhu rakanaka somari kuti wagone kurima somarimire wanga wachiita saka mai mugabe hawakakundikana kutiwanira pane ivhu rakanaka somarimire otiri kiita wakazvikundikana asi yemanji unoyu takazoona 20 muna 2024 ko toda kuti tinyatsonzwa kushungurudzika kwamakaita nguva yamai mugabe dzimba tiri kuona tiri kunzwa dzaiputswa imiwo makasangana sei nedambudziko iri right ichokwadi kwaiuya mapurisa nemota kana wasvika pane imba yakasimba chaizvo waisungira tambo pamusoro pedenga remba wozvuwa nemotokari yawo yedefender zvaiitwa naya nemupurisa ainzi mwisai ndiye aisungirira dzimba idzi chidonha dzezvitina izvi wairowa nemapango wodzodona wochiti woti hatisi kuda kuona munhu muno mumwe nomumwe ngaziwe kwaakabva ndopatakati isu ah, rekai titsvage vanotimiririra maroya ndopatakaenda kuhuman rights wachibva watimiririra tichibva tahwina ndo zvakaita kugara iko tiri kuita takasimba necourt order yatiinayo vakaputsirwa ngani dzipa imi namai mugabe dzakaputswa ruviri maona mm. wanhu tikambogara musango zvokuti zvikwekwe zvinoruma mombe aiwa takange tisisazvitye kana nyama dzedu dzatotindivara hadzichatya kurumwa nezvikwekwe nanhasi tichiri kungorumwa nazvo nokuti kushungurudzwa kwatiri kuitwa zvakare kwakauya iwo wakembo muhadhi porisi yakashungurudza zvakanyanyisitsa ichiti iri kuda kuziva vapwanya waya vapwanya waya hatisiri isu takapwanya waya nyangwe munhu uri kubvepi watoshanya kuuya koona hama yako wainzi ndiwe mupwanyi wewaya
vakauya nani vamuhadhi
vakauya vakati ivo vamuhadhi chiso chifi negomo ndo watakaudzwa kulenzi nawanyoni kuconzession kuti ndo watya watanga kuuya asi kune vamwezve vatatu vari kuuya kuti wakwane kuita 6 6 awa tisati tawaziva mazita awo kwavakatora kumhiri uko ndevapi ah, vakatora kumhiri uku kwese uku maplotsi awo ari kubva uku achienda kumawirira saka watakatanga kuziva uku kuna chisvo kozouya chief negomo tozouya wamuhadhi ndo pakabva patanga kuita zhowe zhowe kuti tiendese kuma tiendesane kumatare izvozvi tine magurupu anokwana kuita mana evanhu vari kuenda kukoti vaviri vakanzi hamuna mhosva Pana amai vakatanga kusungwa pozouya baba waikaravheta mumunda mawo wakanzi iwawa hawachina mhosva kwasara magurupu maviri gurupu rokutanga rine vanhu 14 rimwe rokupedzesera rine vanhu 20 nevana vacheche vari kuyamwa wakange wari mupirizona vamwe wadava muri kureva vice president hongu vice president ndo vakauya mbune mm, zviri kunzi mwana wavo anonzi mafinyandira muhadhi ndiye ano chipuroti icho maona chiye chine waya iri kubvawo ichienda kunobata kugomo
saka ari kuti chii mafinyandira vari kuti wakapiwa neministry of lands ndo yakawapa nzvimbo idzodzi dzese wese wane mavalid offer letter asi isusu pa 25 years wari kukundikana kutigadzirira maoffer letter vakambouya pashura apo iwo weministry of rents vachiti vari kuda mazita edu saka isu nokutya kwedu tina midhiyeta wedu tine gweta redu takavati endai munopiwa negweta redu mazita edu ndo kwaari vachibva tazofonera gweta redu rikati mirai kuwapa nokuti vane uchenjeri hwehurumende tichibva tamira kuwapa mazita asi iye zvino izvi wari kuuya futi neuchenjeri kuti wari kuda mazita edu saka takaingeja gweta redu rikachiti no kana wachinge wauya wapei henyu mazita tozoona kuti wanoti chii nokuti gweta redu rakambowanyorera tsamba pane vashanu wakapiwa minda kunyandirwi saka ndo pari kushikira gweta redu kuti rinogona kuzoitiwa chitsotsi isu totorwa toenda kooraswa asi iro richitimiririra ndosaka rakati musawape mazita ndisingaziwe
tambofamba umu tiri kuona road dzaivhurwa matanga emombe achi zvakamira sei ya ichokwadi ari kuvhurawo mugwagwa womaona uyu anonzi kenal manjengwa akati ndo pari kusvika muganhu wake nesu asi pakugara kwedu kwese kwotakaita kubva muna 2000 Kusvika izvezvi haana kumbobva anongedza kuti muganho wangu nemi unosvikapo. Patinoziva ipo takaonesana naiye achiti kuuya iko maita iyemi masettlers ndiri kuda kukuonesai kuti mundisiire kubva pane bango rangu rewaya ndiri kuda kuti mundisiire 5 meters dzaanoisa fireguard shuwa ndozvatakaita asi nhasi uno tava kukachamadzwa tichiona apinda zvakanyanyisisa zve 3 to 400 meters kuuya mukati ndopatakazoona porisi yava kutikanganisa chaizvo chinotishamisa ndechokuti basa rinoitwa neporisi handiro rokumiririra vatungamiriri venyika varipo pakumiririra kodzero dzemunhu zvisinei uri mutungamiriri zvisinei uri murombo wekupedzesera ba bandiko reporisi ndo zvarinofanira kumiririra chero munhu ashungurudzwa wese rinofanira kumiririra asi iwo wari kutoita sevashandi vevatungamiriri wenyika muri kurevei ndiri kureva kuti e, hawasi kuenda pabasa rawo chairo iro rawanofanira kugamuchira mhosva inenge yauya kuzonoripotwa neni murombo wokupedzesera hawasi kuzvigamuchira wanotora wokunyora mukadhayari bhuku kako apa wari kunyora zita rako chete nenhamba dzechitupa kuti wandipe rrb namba yokuratidza kuti ndaripota awasi kutipa uye tinenge tava kutonzi iyemi kuuya kunomhangana kwamuri kuita une mhosva wari kubva waita saiwo jaji ndiwo mupurisazve saka hatichaziva kwokumhan'ara ko kumusangano kwenyu makamboenda here ku musangano kwenyu wepati ah, musangano wedu wepati hongu eh, hakuna e, nyika isiri kuziva kuti ndo zvatiri kuitwa vanenge vari kutotyawo utungamiriri huri pamusoro nokuti tikatarisa pati navakembo muhadhi zvobva zvatoratidza kuti ava watori mwana wepazero giredi hawagone kumisidzana nawakembo muhadhi kana kuti wabvunze kuti wamuhadhi vana ava muri kuwadii sei muri kudai awato hapana ani anovoisi rinosvika kuna akembo muhadhi mm, asi chichemo chenyu chachakambosvika here kumusangano ichokwadi chakasvika
ndezvarinizvi eh, tingakuti pakatanga nhau iyoyi musikana ndisingakanganise hangu madhetsi wakauya mukutanga kwaAugust kana kuti muna September ndopawakauya wanana Kembo Muhadhi iwawa isuwo tava kuendawo mugadziriro yokuti tirime ndopakasungwa amai wayo wokutanga vaye wachinzi marimirei yava puroti yangu saka musangano wakati chii kwamuri musangano hausati wabudikira hawo tinongonzwawo nemahun'ahun'a okuti wari kutitsigira kuti vanhu awa hawafanire kubviswa panzvimbo iyoyi nokuti vanhu ivava ndo tisu takahwinista takahwinisa uh, mutungamiriri wedu anotimiririra kuno mumazowe vanonzi va nobert mazungunya ndotisu takawahwinisa kuti wazopinde pamemba yeparamende hmm.
ko ivo vanozvi dambudziko renyu iri vari kuriziva wena ah, tisingaziwe hedu kuti wari kuriziwa here kana kuti hawasi kuriziwa asi wanofanira kuriziwa nokuti ah, resident minister vakawaonesa kuti ndo zviri kuitika munzvimbo ino resident minister ndiani wanonzi wamagomo wakati wakawaonesa wachiti vanhu vako wari kuita zhowe zhowe zviri kukonzeresa kuti vatadzise vamaminista kuti watore nzvimbo ino saka iwo hawasati wabudikirawo kuti wambotibvunze kuti chii chiri kuitika vana vangu imwe nguri wanenge wachityawo nokuti mukuru ka e wanotya ka wakaona wava kuengejwa na naresident minister iwo wanenge wakutyawo kuti shuwa wanenge wachiratidza kuti wari kutadza asi isusu kana takatarisa hatina kutadza iko takaita nokuti iwo kuti vave vanogara pachigaro icho wamazungunye tisu takawahwinisa uye pamusangano wezanu p f tingati uh, tiri kirimu yenyika asi ipo pano ndopawanoditsa kuuya kuzonobvongonyedza wachiti hapana vanhu handizivi kuti kana wachiti hapana vanhu barrel box ravo rinozouya kumhuka here kududza kureva kuti wari kuvhoterwa nemhuka isusu vanhu tiripo tisingavavhotere handizive kuti wanopa batawo sei iwo asi barrel box ro pano kana iwo purezidhendi wanotoziva kutoti wakahwina nepano zvakare saka Hatichazivi kuti chawanonyanya kupadira panotapira zvakadii, ivhu rinowatapirira here kana kuti inzvimbo inowatapirira, asi iyesu tigere pano tinovavavira hawatidi. Handizivi kuti nzvimbo ino wanoitora seLittle England here, wanoiona senzvimbo yakadii wanoona unaku hwakadii kana kuti kurima kwatiri kiita vari kuona kuti imbwa idzi dziri kurima zvakanakisisa zvinofanira kuitwa naiwo bedzi handinyatsi kuzoziva zvakanaka nokuti ha mwoyo wangu unonzwa kushungurudzika zvakanyanyisisa kana ndichirangarira vanhu wari muhondo zvainzi ivhu iri richava riri redu tichitora kubva kuwarungu chokwadi ndo zvakaitika takatorera murungu ainzi kennedy panapa aichengeta mombe yanga iri kettle range inoi saka nhasi uno iwo kana waakuuya zvoreva kuti mamepu ese enzvimbo dzakanaka aamuhapwa dzawo waakuchinyatsokutora pakanaka pega pega wachiita mapiriparesheni enhumbu dzevana wavo wachabarwa nenhumbu dzevakadzi wavo kuti vaite mugadziriro dzekuti vana vangu wazogara pakanaka iyesu waitidira kusakadzira sezvinongoita imbwa kunzi ikanzi bata yobata kana yabata inenge yakunzi pfutseke ndomabatiro ari kutiita utungamiriri hwenyika yedu kureva kuti mukati menyika ino iyesu wanotidira pakuisa x bedzi kana taisa x wochitidzinga kuti chibvai awachatida
asi ndiwo musangano wenyu
ichokwadi ndiwo musangano wedu e, musangano nemunhu kana ndakazvitarisa zvakasiyana musangano kutsvaga tsigiro apa kana rayadunga munhu sezviri kuita iwo wamuhadhi zviri kuita iwo wachiso zviri kuita uh, uh, wese wakauya kureva kuti havasi kuda munhu asi kana wasvika panguva yetsigiro ndo yawanotsvaga vanhu wanovatsigira kuti varambe wari pachigaro kana wagara pachigaro tinenge tawa kudzingwa kuti chibva yenyu nokuti zvawari kuda zvinenge zvanaka saizvozvi vari pachigaro kureva kuti munhu anonzi munhu vachazomutsvaga kana vakienda pakuzonovhoterwa rwepiri rwetatu kuti wadzokere futi mukuti wagare mumukaka kana vagara mumukaka nhunzi inenge yava kunzwawo munhuhwi wokuti umu mune zvakanaka inenge yaakupiswa nemoto kuti itandirwe kure sezvavari kutiita handiti muri kuona zvese izvi kupwanyirwa uku kana tiri vanhu chaiwo chaiwo wemuzimbabwe handifunge kuti wanopwanyirwa dzimba pokugara chaipo wachizoziva kuti vanhu ivava ndo vanowavhotera dai tiri vanhu wari kuwavhotera kuti wagare pachigaro hawapwanye dzimba kana dziri idzowo dzimba dzawakabuda kuti wazopinda muutungamiriri wachienda mudzimba dzakanaka idzo wagere hawafanire kutipwanyira zvimba izvozvi zvatiri kurara miso mhuri dzedu izvozvi wana wezvikoro zvomaona rodhi ichigadzirwa hawachatenderwa kudarika nepo wakaonekwa wamanjengwa nguwa nenguwa nemhuri dzawo wanoti Oliver naJaki naiye ari kuuya wacho iwawo wese wanenge wakapakata pfuti saka wana wakangoona zvakadaro wanobva watizira mumakomo ramwari rega rega hatishaye mwana anouya akabvarurwa uniform kududza kureva kuti dambudziko riri kuuya kuneni mubereki ndotogara ndiine maunifomu matatu mana shuwa tinozvikwanisa kuzviita asi wari kutirwadzisa nzira iyoyi vana vanonzi hamufanire kufamba nayo nokuti ndini ndakaigiredhesa asi hapana icho wakagiredhesa nzvimbo yakagadzirwa neanglo american pawaiuya kunoona mombe dzavo ndowakagadzira rodhi idzi asi isu kuti tishandise hatichagona ndokune zvipatara zvakare kuti isu wacho wawo tishandise nzira idzo dzikiendesa kuzvipatara idambudziko zvakare kuti tigone kiendishandisa rhodhi dzipi idzodzi nokuti idambudziko nokuti munhu abudirira neni murombo hatichakodzera kuti tienzane kuuya kuzonorima uku kuita kuti titapudze chinhu chinonzi urombo munyika so kuendesa ko tiri kuitisa zvirimwa zvedu kugmp tiri kuendesa kugmp asi wanotibata chete senhapwa so pavari kuuya apa vari kuti chii vari kuuya sei wanouya usiku saiwo wamanjengwa wanouya usiku wachiti muno mupurazi manga handisi kuda kuona munhu dzokerai kumakabva munokuziwa wanouya ivo mbune wanouya ivo mbune nemhuri dzawo wese wanenge wakapakata pfuti handizive kuiyo kambani inopa pfuti iami here hatichaziva ndodzokutenga here hatichaziva semunhu akamboita musoja wokwaen smith imwe nguri pfuti dzimwe wanenge wanadzo mumba kana kuti hatizive sapuraya anowa sapuraya pfuti hatichaziva ndivo vegere ah, ndati wanouya ivo nemhuri dzavo
aiwa ndanzwa wamanjengwa kuvamwe ah, ah, wamwe hawana namo hadhi awa kwawo wanadzowo futi wese ehe wamuhadhi wachisvo wese wanopfutiwa wese pega pega paisungwa wani wanenge wakati uku mapurisa vanopfuti naiwo wanenge wanopfuti saka iye zvino izvi hamusi kupiwa umwe mukana kana kuti imwe nzvimbo yekuti munogara muri kungonzi budai muzvionera hatisi kunongedzwa nzvimbo yekunoogara tiri kungonzi chete budai muende ehe okay hawasi kupa munongedzo kuti muchaenda pakati tomboti mapiwa mukana nhasi kugara pasi nemutungamiri wenyika vaemarsoni munangagwa mungada kuti chii kwavari ah, ndinoda hangu kuti isu muno muno muarnold hatichada kubva purezidendi watipegere muno nokuti muno izvo tiri kumudira poshi tava hama dzedu dzakafira muno somachengetereo etinoita mahirosi eka nesuwo muno tino mahirosi eka iyo takawiga hama dzedu hatichada kubva ende wara iroro hatisi kuda kutomborinzwa ndakatarisana nawo purezident kuti purezident wara rokuti tibude muno hatichada pandakarwira ipapo kuti ndipawane ipapa ndopano ndopatiri kuda so magariro ndakaita handichada kushandurwa kana tichinge wakuti tava kubva kureva kuti purezidendi wakugadzira hondo hatichada kubva nechiso changu chinobva chachinja muri kurevei ndiri kureva kuti muno mashungurudziro atakaitwa kubva iwo wachiona wamugabe waripo naiye zvino iwo waripo tichiramba tichishungurudzwa navhaisi purezidhendi wawo mwoyo wangu unosimuka zvakanyanyisa hatimbode kunzwa wara rokuti ibvai tiri kuda kuona maofareta achiuya muno sechitsiwidzo chatakatsiwidzirana vatema kuti ivhu kuwanhu wanhu wacho tisu kana tisiri isu ndinokumbira kuti zviitike zvakaitika bhuruwayo gukura hundi ngawauye wapfure hawo kwete kuti tisimwe kubva muno izvozvo handisi kuda kuzvinzwa izvozvo ende hatisi kuzvida izvozvo agreement yevhu kana ichinzi kuwano neni wacho kana ndiri mwana wezimbabwe by birth ndinofanira kupiwa muno handisi kudhikireya asi chitsividzo chatakatenderana kuti vatema wawane ivhu rakakodzera vatakatorera wacho kana riri iro riivhu racho ndiro toda kugara iroi sezvamuri kuona zvemapaipi izvi tinoita madiridziro okuti tiwane kudya kwakanaka tichisimudzira nyika yedu kuti iwane kudya tina association izvi chikoro kubva ichi chepamazoe citrus takapa foam bath nedishwash netoilet cleaner tikaenda kunokirina kumatoirets awo tikasiya tagadzira zvawaida zvese tikasiya tachera gomba rokurasira marara pachikoro tikaenda kukiriniki tikaita zvimwezvo takataisiya 5 rita yetoilet cleaner ne5 liter yefoam bath ne5 liter yedishwash takaita zvikoro zvinokwana kuita zvitatu tine mazoe citrus tine stories tine handerson handerson takazoti tutsirei nokuti pano ba kunoberekera vana naamai wedu vakati mabhurangeti awo awa matsaru takatenga mamwe kumabhurangeti kune zvikoro zvinokwana kuita zvitatu puraimari nesekendari nechipatara ndo zvinhu zvitatu izvo takabatsira kuhanderson takaendesa zvese izvozvi vachaparadza maita basa tinotenda nekutaura nesu kwamaita tinotenda baba nemiwo tinokutendai kuuya iko maita muchinzwawo kushungurudzika kwatiri kuita mukati menzvimbo zvichibva kuutungamiriri hwenyika zvanga zvisina kodzero yokuti utungamiriri hwenyika hunouya kuno kunojambanja pagerewana ndatenda hangu aita basa